Helo bawb a chroeso'n ôl i Taro gyda ni a wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad y seithfed ar hugen o Ebrill 2026 a ni'n mynd i gael egni'r wythnos, ni'n mynd i gael sialens yr wythnos a ni'n mynd i gael gair bach o gyngor wrth ysbryd jyst i'n helpu ni drwy'r wythnos. So croeso mewn ysbryd. Gewn ni plis egni y seithfed ar hugen o Ok, seithfed ar hugen o Ebrill. A fi sy'n gyda ni yw tair carden fan hyn. Ok. Y cerdyn cyntaf sydd wedi dod mas yw gwas y ffin. Nawr mae gwas y ffin gallu dod â newyddion am gyfle newydd i wneud rhywbeth creadigol i ni, ok? Mae'r gweision i gyd yn egnion ifanc a os nad yn nhw mewn corff maen nhw yn ei meddwl, ok? So mae egni ifanc yn dod mewn fan hyn rwle i chi wythnos ma, ok? Egni llawn pasiwn, egni creadigol, egni sy'n moyn creu rhywbeth newydd. So felly bod cyfle newydd yn y mewn i chi wythnos ma i wneud rhywbeth newydd, ok? Be sy'n gyda ni wedyn yw marchog y cwpane, ok? Nawr mae marchog y cwpane yn gerdyn lyflu. Mae hwn gallu dod â cariad newydd mewn i chi, ok? So os i chi'n edrych am gariad, wythnos 'ma gallai fod rwy'n newydd yn dod miwn i chi, so cadwch eich llyged ar agor, oce? Okay? A bod hwn yn dod mas gyda gwas y ffin fan hyn, gallai fod hwn yn gweud, gweud wel, ta pwy sy'n dod miwn i chi, maen nhw'n berson cariadus, romantus, oce? Okay? A maen nhw hefyd yn berson creadigol a, a ifanc yn ei meddwl, oce? Okay? So drychwch mas os ych chi'n edrych am gariad am rwy'n fel ad y miwn i chi wythnos yma. Hefyd mae gyda chi Brenhines y cwpane. Mae brenhines y cwpane yn frenhines lyfli, ok? Mae llawn cariad, mae'n meithrin pobl a pethau, ok? Mae'n egni rili, really, rili really cariadus a mae'n nabod ei hunan, ok? Mae'n deall emosiynau ei hunan fan hyn a mae'n frenhines rili rili lyfli llawn cariad oce so ma' lot lot o gariad gyda chi wythnos 'ma oce egni rili lyfli diolch ysbryd gewn ni plîs ysbryd sialens yr wythnos beth yw sialens yr wythnos plîs oce a sialens yr wythnos yw symud mlan oce Be sydd gyda ni fan hyn yw'r cerbyd, oce, okay? neu'r cerbyd rhyfel fan hyn, oce, okay? a chariot. Nawr, mae'r cerdyn yma yn siarad am symud ymlaen at rhywbeth, oce? Okay? So, a sialens chi wythnos yma nawr yw symud mlaen at rhywbeth. Mae angen i chi symud mlaen at rhywbeth yn eich bywyd chi, oce? Okay? A mae'r cerdyn yma yn gallu gweithio chi, mae angen i chi symud mlaen yn gyflym nawr, oce? Okay? Mae'r amser wedi dod i symud mlaen. So, sialens chi wythnos yma yw wne'r cymryd yr awenau fan hyn i symud mlaen gyda rhywbeth yn eich bywyd chi, ok? Mae hwn hefyd gallu siarad am fel ennill rhyfel, ok? Ennill rhywbeth. So, felly bod chi, mae sialens chi i, i fynd am rhywbeth fel bod chi lle ennill e wythnos yma, ok? Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, dyn neges di, please, ysbryd, am wythnos yma. Ok. Neges Ysbryd wythnos yma yw'r Ymerawdwr. Mae'r Ymerawdwr yn gerdyn ffantastig, oce? Okay? Mae'r Ymerawdwr fan hyn, mae fe'n dod, mae fe'n cyfuno pob brenin o'r dec tarw, oce? Okay? A mae'r egni mae fe'n dod yn egni meddyliol fel brenin y cleddyf. Mae fe'n egni creadigol, fel brenin y ffin. Mae fe'n egni cariadus fel brenin y cwmpanau a mae fe'n egni sy'n llawn arian a gormodedd o bopeth fel brenin y penteclau, oce? Okay? So mae hwn yn egni lyflu. So mae... Mae ysbryd yn gweithio chi wythnos yma, gallwch chi gamu mewn i'r egni yma, okay? mae'r egni yma yn dod mewn i chi wythnos yma. So mae hwn yn egni o fod yn hyderus, Mae fe'n egni o fod yn rhywun sy'n gallu arwain tîm neu arwain rhywbeth neu dechrau busnes newydd, oce? Okay? Mae fe'n egni mawr fel yna, oce? Okay? A pan fi'n gweud dechrau busnes, mae fi'n siarad am o uh, fel side hustle bach fan hyn, okay? fi'n siarad am fusnes mawr. Fi'n meddwl am Jeff Bezos neu um, Mark Zuckerberg neu rwy'n fel yna, okay? rwy'n sy'n â lot, lot fawr o arian. Na'r fath o egni yw yr ymarawdwr, okay? egni lyflu'n dod mewn i chi wythnos yma. Okay. Be fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd i eglu'r rhai rei ni gael neges bach mwy twfwn a bod ni edrychwn ni ar y darlleniad o cwbl o wahanol ffyrdd. Allwn ni, please ysbryd, eglu'r rhai egni'r wythnos. Oce, okay, cryfder. Mae'r cerdyn cryfder wedi dod mas. So mae angen cryfder yno chi yn yr wythnos yma, a mae'r cryfder yn dod i chi wythnos yma i stepio mewn i'r egni yma. Okay? A mae'r egni yma yn egni llawn cariad. So mae'n amser na'r wythnos yma i Cael y cryfder, ok. Mae'r cryfder yna gyda chi, mae rhaid chi gredu yn hunain nawr fel bod chi lli symud mlaen gyda rhywbeth fan hyn, ac mae angen i chi symud mlaen gyda rhywbeth, ok. A mae fe'n egni lyflu, lyflu, lyflu sydd sy mewn i chi fan hyn, ok. A mae'r cryfder mynd i fod gyda chi i wneud y cam sydd angen i chi wneud, neu symud mlaen yn y ffordd sydd angen i chi symud mlaen, oce? Okay? Dyna neges wythnos yma. Diolch ysbryd, gewn ni... O! Diolch ysbryd, ysbryd yn gwybod beth fi'n mynd i ofyn. Eglurhau yr cerbyd rhyfel fan hyn, a beth sydd wedi dod mas yw'r chwech o gleddyf. Na, mae'r chwech o gleddyf yn gweithio fi bod chi'n dod mas o gyfnod sydd wedi bod tyma'n bach lan a lawr, oce? Okay? Chi nhw mas na rhyw gyfnod sydd fel môr a tonne mawr, okay, i môr sydd just yn llonydd. Okay? A mae hwnna'n mynd i dimlo yn rili really dda i chi. So mae'r cerbyd rhyfel fan hyn yn gweithio chi. Mae angen i chi nad i symud mlaen fel bod chi gallu mynd mewn i'r dŵr llonydd yma. Ok. Mae llonydd gallu dwmyn i'ch bywyd chi, ond mae'n rhaid i chi symud mlaen o sefyllfa, neu person, neu rhywbeth, swydd, beth bynnag yw, e, okay? dim bod fi'n gweithio chi am gadael swydd, gadael person a dim, okay? fi derslen yr egni i fi fan hyn. Okay? Ond mae angen i chi symud mlaen wrth rhywbeth fel eich bod chi nawr gallu cael gwared y tonne mawr yn eich bywyd, okay? a symud mewn i'r môr llonydd fan hyn. OK, diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, eglurhad. O! Oh. OK, diolch ysbryd. Cerdyn y byd sydd wedi dod mas i ni, OK? So gyda cerdyn yr ymerawdwr, mae cerdyn y byd, mae hwn yn gweithio fi, mae cilch dych chi mynd yn dod i ben, a ni wedi cael y neges mae cwpl o weithiau, OK? So mae cilch i lot o chi ar y foment yn dod i ben, neu mae angen dod â fe i ben, OK? A mae'r neges fan hyn yn glir Fel eich bod chi na'r gallu symud mewn i egni'r ymerawdwr fan hyn, mae rhaid bod chi'n dod â cylch i ben. So mae rhaid bod chi yn gorffen rhywbeth, cau penod fan hyn, o'ch bywyd, oce? Okay? Fel eich bod chi gallu symud mlaen nawr mewn i egni'r byd fan hyn, oce? Okay? A mae hwn hefyd yn gweithio fi, oce, okay, mae'r ma byd yn eich dwylo chi i wneud beth bynnag chi moyn, oce? Okay? Yn y cylch newydd mae o'ch bywyd chi. A credwch yn hwnna. Achos fi'n credu bod lot o ni, sbon ni'n credu yn yn hunain, nag ni? Ni jyst yn meddwl, o, alla i byth wneud na, neu o, os mae fi ddigon da i wneud hwn, neu o, pam i fi meddwl wneud siwr beth, oce? Okay? Mae angen i chi gredu yn eich hunain. Mae hwn yn neges i rywun yn gwylio, oce? Okay? Credwch yn eich hunain nawr, achos mae'r gallu yno chi i wneud beth i chi moyn a creu beth i chi moyn yn y bywyd yma, oce? Okay? Hwna'n neges penodol i un o chi. Os chi'n meddwl taw chi yw hwn, plis gadewch fi wybod yn y negeseuon isod, dwlen ni siarad â chi amdano fe, oce? Okay? Diolch, Ysbryd. Oce, okay, drachwn ni ar hwn ar cwpl o wahanol ffyrdd, oce? Okay? Os drachwn ni gyda ar cariad, mae cariad yn edrych yn ffantastig wythnos yma, oce? Okay? Oce, okay, rhwng bod y marchog mae'n dod mewn i chi, oce? Okay? Mae'r per person mae'n mynd i fod yn berson rili really golygus. A jyst achos taw dyn yw e, gallai fod yn dyn menyw neu unrhyw beth arall, oce? Okay? maen nhw'n mynd i fod yn berson really golygus, rwy'n chi'n meddwl, o, oh, mae'r oh, oh, ma, ma person mae'n romantis, oce, okay? maen nhw'n berson lyflu. A maen nhw'n berson hefyd sy'n rhaid y pasiwn newydd mewn i chi fan hyn, oce? Okay? A maen nhw hefyd yn berson creadigol, oce? Okay? a, a, a rili really tanllyd a sy'n mynd i ddod â lot o basiwn mewn i'ch bywyd chi. Ond maen nhw hefyd yn berson cariadus iawn, oce? Okay? Maen nhw'n deall i hunain, maen nhw'n deall i emosiynau i hunain, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n moyn mewn ramant, mewn cariad fan hyn, oce? Okay? So os 'y chi'n edrych am gariad wythnos 'ma, mae rhywun mynd i ddod mewn i chi wedyn i fan hyn, ok? Rhywun lyfli yn dod mewn i chi fan hyn. A pidwch meddwl, mae ysbryd yn gweithio fi fan hyn i weithio chi, ok? Pidwch meddwl bod y person 'ma rhy dda i chi, achos dyn nhw ddim, ok? maen nhw'n berson sy'n mynd i fod yn dda i chi. Oce, okay? na neges penodol i rwy'n. A byddwch yn grif na, mae'r cryfder gyda chi, oce? Okay? I weld y person yma, i falle fynd mas dyn nhw, oce? Okay? Pidwch cael eich roi, roi bant o wneud dim ner, oce? Okay? Chi yn grif, gallwch chi, gallwch chi wneud i hwn i lwyddo. Oce, okay? os nas yma. Diolch, ysbryd. OK. Wedyn, mewn cariad, mae angen i chi symud mlaen. Felly bod chi'n dyla ar i rhywbeth um, sydd neu rhywun sydd angen i chi symud mlaen o fan hyn nawr. OK, mae hwn yn neges i rwy'n. A wrth bod chi'n symud mlaen, chi'n mynd i fynd i'r dŵr llonydd yma. Okay. Chi'n mynd i gael fwy o llonydd yn eich bywyd. A mae person newydd mynd yn dod mewn i chi. Okay. Ond mae angen i chi symud mlaen fel bod y person mae'n gallu dod mewn. Okay. A wedyn, byddwch chi'n timlo fel yr ymerawdwr fan hyn, oce? Okay? A byddwch chi'n rhoi diwedd i gylch rhywbeth sydd wedi bod felly mach yn boenus i rai o chi, oce? Okay? Mewn cariad. A chi'n mynd i ddechrau cylch newydd. A mae cylch newydd, mae'r posibiliadau yn ddiddiwedd fan hyn i chi, oce? Okay? A mae hwn gallu, wrth bod chi'n symud trwy'r daith yma, gallwch chi ddim mewn i egni yr ymarawdwr fan hyn, okay? a dechrau cylch newydd o'ch bywyd sy'n mynd i fod lot mwy positif na'r cylch chi newydd orffen neu chi yn gorffen ar y foment. Okay? Diolch ysbryd. Os chi mewn perthynas yn barod, wedyn ni, waw, mae cariad lyflu gyda chi yn eich bywyd ar y foment, oce? Okay? Mae pethau'n mynd i fod yn romantis i chi, uh, felly bod chi'n um, Felly cwmpo mewn cariad eto gyda'ch partner fan hyn, oce? Okay? Wna neges i rywun. A mae'r cryfder gyda chi wneud e i ddod drwyddo beth bynnag chi wedi bod trwyddo. Mae'ch cariad chi'n tyfu nawr, oce? Okay? Fi'n rili really teimlo bod eich cariad chi'n tyfu mewn i rhywbeth sy'n falle fwy cyflawn, oce? Okay? A mewn i rhywbeth sydd yn Just yn fwy... cariad sy'n siwto chi yn well. Oce, okay, mae hwnna'n neges i rywun. Um, yeah, mae'ch ma perthynas chi yn symud ymlaen a, a'n tyfu. Fi'n teimlo fan hyn, oce? Okay? Ond mae angen iddo fe symud ymlaen, oce? Okay? Felly bod chi wedi bod yn cwrdd la coethan lot yn ddiweddar, oce. Mae angen i chi ddod â hwnna i ben ar a symud mlaen. Gadael y pethau yna ar ôl, fel bod chi'n gallu gorffen y cilch yma, a symud mewn i egni'r ymarawdwr fan hyn, oce. Achos mae'r egni yma yn gryf, yn gadarn, yn egni rili really sefydlog fan hyn, oce. So os ych chi mewn perthynas yn barod, chi'n mynd i dimlo lot mwy sefydlog. yn eich perthynas yn dechrau'r wythnos yma. OK. Diolch ysbryd. OK, os drechwn ni ar hwn fel gyrfa neu busnes um, neu swydd, wedyn ni, falle bod rhywbeth newydd mynd i ddod mewn i chi wythnos yma. Falle bod chi'n mynd i ddechrau wneud rhywbeth sy'n fwy creadigol, OK? Um, a bydd hwn, bydd hwn yn dod â lot o gariad mewn i chi at, at eich gwaith, okay? fi'n timlo fan hyn. Mae'r cryfder gyda chi wneud e. So credwch yn eich hunan fan hyn, okay? os ych chi'n dechrau rhywbeth newydd wythnos yma. Chi'n mynd i rili really dimlo cariad tuag at rhywbeth i chi'n neud nawr, okay? A fi'n teimlo mae fe'n rhywbeth newydd sydd yn mewn i chi fan hyn gyda'r gwas yma, oce? Okay? Hefyd, gallai fod pobl yn dod mewn i chi, gallai fod tîm newydd yn dod mewn i chi wythnos yma, sy'n mynd i wneud chi deimlo mwy tanllyd am bethau. Okay? Os, os ych chi uh, yn y gweithle, mae, mae pobl newydd mynd i ddod mewn, neu mae rwy'n newydd mynd i ddod mewn i'r gweithle sy'n mynd i rili really danio chi okay, am eich gwaith. Um, a byddwch chi'n teimlo yn well am wneud e, a byddwch chi moyn rili, rili rhoi popeth mewn i'ch swydd, oce? Okay? Mae rhaid i chi symud mlaen o beth oedd, so felly bod y tîm newydd yn y dymwyn, felly bod chi'n rhan o dîm newydd sy'n mynd i just symud mlaen yn awr yn y gweithle. A felly bod chi wedi bod yn cweryla yn y gweithle, okay, a nawr i chi'n dechrau symud mlaen i, i fel fi'n gweud, môr mwy llonydd nawr. Bydd pethau lot mwy llonydd i chi yn eich gyrfa fi'n teimlo dechrau'r wythnos yma, okay? A chi'n gryf, ok, chi'n gadarn. Gallech chi fod yn arwain y tîm newydd yma, ok, a byddwch chi'n gadael cilch o beth o'ch chi'n neud i ben, falle i wneud rhan newydd o swydd neu, neu falle rhan newydd o'r busnes, ok. So mae, mae, mae elfen o symud mlaen fan hyn, ond mae rhaid i chi symud mlaen, ok. Mae rhaid chi gymryd y sialens i symud mlaen i wneud y peth newydd yma. okay, yn y gweithle neu busnes neu'ch gyrfa. Okay. Os drychwn ni ar hwn fel arian, ysmo fi'n timlo fel sefen arian, falle wede ni bod y cryfder dych chi wybod le chi moyn mynd gyda'ch arian nawr. Chi'n symud mlaen o sefyllfa ariannol falle o ddim rhy dda, ond mae'r sefyllfa yma'n gwella lot i chi. wythnos yma, oce. Okay. Chi'n symud ymlaen, chi wedi bod yn timlo fel se'r môr lan a lawr, o tonne lan a lawr gyda'ch arian chi, oce. Okay. Mae pethau'n mynd i fod mwy sefydlog nawr. Um, mae popeth yn balans o mas yn well i chi fan hyn, oce. Okay. Mae lot o fwy o gyd bwysedd gyda chi. A byddwch chi'n timlo fwy arweiniol am eich arian a mwy sefydlog fan hyn, oce. Okay. Mae'r cilch mae o fecsom arian yn dod i ben. OK. Iechyd, wedyn ni, mae chi iechyd chi yn gryf, OK? Chi'n mynd i dimlo'n well na chi wedi dimlo am spel fan hyn. Mae rhywbeth mynd i ddod o rhywbeth mewn i chi sy'n mynd i wneud chi dimlo cymed yn well am bethau, OK? A mae rhaid chi symud ymlaen nawr gyda'ch iechyd, a mae rhaid i chi ddod mas o'r timlad yma o mae popeth yn galed i fi o fi ffili colli bwysau, right? fi. Fi'n ffili colli bwysau. Right. Ond mae'n rhaid chi bido nawr meddwl am na. Mae'n rhaid chi meddwl, right, beth fi'n mynd i wneud nawr? Beth fi'n mynd i symud ymlaen i wneud? O, fi ffili colli bwysau, right, ond mo fi wedi trial wneud hwn. Nes mo fi wedi trial wneud hwnna. Okay. So'r fath na o beth, okay. Mae'n rhaid chi gymryd yr awenen ar eich hunain gyda'r cerbyd rhyfel yma fel eich bod chi gallu symud mlaen i wella'ch iechyd. Ok, mae rhaid chi gymryd yr awenne. Pidwch erfyn i bawb arall wneud ei chi. Ok, mae rhaid chi gymryd yr awenne fan hyn. A byddwch chi'n dod mas o fe'n teimlo mor grif fan hyn, ok? A bydd diwedd y cilch ma o, o, os mae fi wedi colli bwysau, o, fi wedi colli mach o bwysau, achos fi wedi wneud hwn. Ok, dyna'r fath o elfen fan hyn um, i wneud â iechyd wythnos yma, ok? Gallai fe fod hefyd smygu, gallai fe fod hefyd just um, eich corff chi'n gyffredinol, oce? Okay? Fi jyst yn gweud bwyta, achos na beth sy'n effeithio fi, oce? Okay? Ond gallai fe fod yn unrhyw beth. Waw, oce, okay, reit, dylleniad lyflu wythnos yma, dylleniad llawn cariad, fi'n teimlo i lot o chi, mae hwn yn gariad, oce, okay? um, wythnos yma, cariad newydd yn dod mewn i chi, rwy'n romantis, Rwyt ti rili llawn cariad a um, rwy'n eiddfed yn gariadus hefyd, ok, gyda brenhines yr, yr cwpanau fan hyn. Ok, diolch Ysbryd. Gewn ni please neges, un neges bach i orffen yr lluniad, please. Un grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi, please. OK, a'r neges yw, pan i chi'n mynd drwyddo amseroedd caled, mae'n bwysig i gofio bod dim byd lan i'r pwynt yma wedi'ch maeddu chi. Chi wedi dod drws sialense o'r blaen, byddwch yn ddiolchgar am bopeth sydd gyda chi yn barod. Okay? Dyna'ch neges chi wythnos yma. Mae hwnna'n neges lyflu, oce? Okay? So falle bod chi'n teimlo fe sy'ch chi'n mynd, falle bod rai chi'n teimlo fe sy'ch chi wedi bod drwyddo neu chi'n mynd drwyddo amseroedd ti'n mynd bach yn galed ar y foment, ond mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn. Cofiwch, sy'n byd wedi muddi chi. Okay? Chi 'di dod drwyddo bop popeth, a chofiwch bod pethe 'da chi a byddwch yn ddiolchgar am y pethe sydd gyda chi, oce? A byddwch chi'n ddiolchgar am ysbryd hefyd, ac mae ysbryd wastod yn edrych mas amdano ni gyd, oce? Dyna'ch neges chi am wythnos me. Os chi wedi joio fe, gadewch fi wybod yn y negeseuon isod. Cofiwch roi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, mae'r pob peth bach fel a chi'n neud yn helpu fi. A os oes diddordeb gyda chi mewn darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. Tan tro nesa, joiwch yr wythnos, drychwch mas am y cariad newydd yma, joiwch eich hunain a welai chi yn y darlleniad nesa.